Għaxar mistoqsijiet f'ħames minuti. Kont se niżbel.
Tlaqna, iwi, iwa.
Den, mela, inti percussionist, direttur, kantant, Kompożitur. kompożitur, awtur ukoll? L-awtur le. Awtur, le, le, ma biex ikun Sissa, żewġ- sissa. Ma nafx hemm iktar. Xjon qosna narawk tagħmel fuq il-palk? Tisfen! Le nisfel le, diffiċli ħafna. Ma ġieli provajt.

Waqqa. Waqqa.
Naħseb l-ewwel strument huwa id-drums, korrett? Il-pjanu. Il-pjanu terġa'.
U kif bdiet il-passjoni? Kont jien naf doq fil-xina jew hekk? Ara, ommi tajt meta konna mmorru l-quddies meta kont żgħir kont noħroġ inkanta l-innijiet. U mbagħad bdiet indoq il-pjanu u l-iktar li qlibt għal drums, għal percussion insomma ġenerali għax taqt strument li ndoq fil-banda. U l-iktar viċin il-pjan huwa ċ-ċimblu. Żgur għadni żgħir kont qiegħed miexi fil-kuru tu rbieħ u ommi qaltli dak tqil wisq għalik. Rrid nisib alternattiva. Missieri kellu drums id-dar, bdejt indoqq lilu u spiċċajt indoqq il-banda drums li mbagħad mill-pjan mort għad-drums. Ġifieri inti kont taf fejn trid tmur, kif ħa tasal ma kienx importanti, imma rrid trid tmur hemm. U waqqatni.
Bdejt indoqq kif qed ngħidu fil-banda mbagħad u l-Orkestra Filarmonika, kont ħafna palkijiet Malta, mort barra minn Malta, issa qed inżur ukoll. il-pieces. Meta tmur ġo pieces differenti, ikun hemm affarijiet differenti. Ħantik eżempju, ir-Rabat, kont ir-Rabat, jien naf hemm il-pastizzi, meta tmur minn pjazza għal pjazza. Kull lokalità u kull pajjiż għandu xi ħaġa x'joffri differenti, mhux bilfors waħda agħar mill-oħra jew aħjar mill-oħra. Però naħseb li xi ħaġa li jonqosna nagħmlu b'mod speċjali l-udjenzi Maltin, jekk ikolli jkolli xewqa għall-udjenza Maltija, hija li iktar milli nattendu biss nipparteċipaw ħafna iktar. U forsi nkunu iktar open ukoll għal ideat inqas populisti il-ħin kollu. Ġirin naf ikun hemm forsi ideat iktar kontemporani. Mhux bil-forsi kantaw xemx.
Mhux bil-forsi, issa jiena wieħed li nkanta. Imma mhux bil-forsi kantaw. Dik ukoll. Fil-verità naħseb inti bdejt għaddi tax-xemx. So, ma rrid nitfalek xejn fuqek, imma jien naħseb li intom tfajsu. Epidemija. Ma daqgħu sabla tarf. Ma vera, huma telqu biha. Ejn nitkellmu daqsxejn fuq minn pjazza għal pjazza għax naf li inti l-direttur artistiku tagħhom daw il X'inhi l-idea? Hi minn pjazza għal pjazza l-idea hija li nerġgħu namlu attivitajiet li jresqu n-nies viċin il-pjazzi. Saw ħafna pjazzez li ħadu xeħta ġdida ġew tranġati. L-idea qiegħda li mmorru niċċelebraw dak kollu illi jagħmel li nsibu fil-kultura tagħna li jora marbut mal-pjazza Maltija. Sar proċess ta' applikazzjonijiet, intażlu mont ta' kunsilli u qed immorru u naraw x'jixtiequ joffru flimkien nikkreaw attività. U qiegħda taħdem imma bħala inizjattiva? Qiegħda taħdem tajjeb ħafna fl-opinjoni tiegħi, qiegħda taħdem fuq livelli differenti, qiegħda taħdem għax l-ewwel nett in-nies qegħdin jattendu qegħdin jieħdu pjaċir li huwa fl-aħħar mill-aħħar l-iskop aħħari tal-fejn qiegħda ssir. Però qed jirnexxu wkoll fl-opinjoni tiegħi għax qegħdin jesperjenzaw affarijiet differenti wkoll milli dejjem jesperjenzaw forsi f'attivitajiet tipiċi li naraw fil-pjazez. Jekk niġi minn pjazza pjazza, x'qed nistenna li nara? Sensiela ta' films lokali jew il-preżenza tal-film lokali, attivitajiet interattivi, attivitajiet għat-tfal, għall-familja, ikun hemm kunċerti, ikun hemm parti tajba mill-istorja, imma dejjem jieħdu format differenti, ġifieri daqqa jkunu magħmulin forma ta' logħba, daqqa jkunu magħmulin forma ta' kunċert, imma li dejjem b'xi mod jew ieħor insomma ikun qed hemmhekk. X'se tkun ir-reazzjoni?
Reazzjoni differenti, imma l-isbaħ reazzjoni hija meta jkollok xi ħadd jgħidlek ħassejtni turist ġol-post li ngħix ġo fih. Ġralkom xi ħaġa hekk ġo xi waħda minn dawn il-pjazzez li tibqa' tiftakar? Kunsill li jkollhom imsieken problemi li jmorru iktar milli sempliċiment attività kulturali u sabiħa. Allura ġieli nkunu f'sitwazzjonijiet fejn nkunu xi mkien u xi ħadd jiġi jesprimi l-problemi tiegħu mas-Sindku jew mal-Kunsilliera u tinqala' naqra dak il-ħin quddiemna ssir naqra xenata. Ġieli kontu qed iddoqqu jew għaddejjin b'xi kunċert u kellek xi ħadd li b'xi mod spiċċa fix-show. Ujjo, ta' spiss, ta' spiss. L-ewwel net jekk tiġiet Maltin kollha saru jitlu xi ħadd. Però waħda waħda partikolari kienet meta actually sorpriża tajba ħafna bukun qed indoqqu festival tal-imbit u għalunna li hemm personaġġ li xtaq jidoq magħna, inti taf kif għal-bidu tkun xed ikun bad skoprejna li kien wieħed mill-aqwa mużiċisti li qatt iltqajna miegħu. Infatti mbagħad kien Daqq ukoll kemm hu sabiħ fl-album ftakar flimkien miegħi għamilna verżjoni pjanu Wayne Marshall, żgur. Dell sena d-dieħla id-direzzjoni artistika ta' Notte Bianca parti minnha f'idejk, qegħdin tlieta, x'ħajkun il-viżjoni tagħkom? Il-viżjoni hija li intu għal ibsa ġdida, jiġifieri bħalissa hija avveniment li huwa suċċess fih innifsu u aħna beħsiebna ntuh direzzjoni ġdida. Meta tħares lejn il-karriera tiegħek s'issa x'għadha għaddejja sewwa, x'kien l-iktar ħaġa li inti kburi biha? Naħseb l-iktar ħaġa li tagħmilni kburi meta nara xi ħaġa li tibqa' għaddejja. Jien naf student li għallimtu u beda jagħmel proġetti tiegħu jew ikollok proġett li xi darba krejtu ma' xi ħadd, anke jekk ma tibqax involut tarah li baqa' għaddej. Daniel grazzi, il-medalja hija tiegħek ta' shooter. Grazzi ħafna.
Jekk tixtiequ li xi ħadd ieħor issa l-aħħar naqra sa l-aħħar ta' Settembru baqa' għadna jekk tixtiequ lil xi ħadd, għidulna malajr ibgħatulna hemmhekk ħalli nġibuh hawnhekk nhar is-Sibt.